Salut! An häerzlech wëllkomm bei Luxplay! D'Sonn kënnt ëmmer méi eraus. D'Laun geet erop, et héiert een d'Villecher zwitscheren an den Danilo an ech sëtze mol erëm zesummen virun der Kamera. Perfekt Zäit also fir sech an zwee düster Horrorspiller erëm eranzefannen. Fir déi lescht Kéier, wat ass dorunner sou schwéier ze verstoen? Jo mee et gesäit genau aus wéi Little Nightmares. Et ass awer net Little Nightmares! Wisou gesäit et da genau sou aus? Et ass Reanimal, dat mat den Déieren. Mee da so dat dach direkt! Vun de Maacher vun Little Nightmares 1 an 2 ass elo een neit Horrorspill erauskomm, an zwar Reanimal. 2024 konnt ech d'Spill schonn op der Gamescom testen an dëst Joer ass et dunn och endlech erauskomm. Vun der Atmosphär hier huet een am Fong de selwechte Feeling wéi bei Little Nightmares. Och hei spillt ee mat Kanner, beziehungsweise Waisen, mee et ass een awer zu zwee an net alleng ënnerwee. Am Laf vum Spill fënnt een nach weider Kolleege vun eis, déi mir da retten an déi dann och mat eis ënnerwee sinn. Et fënnt ee schnell eraus, dass d'Kanner einfach wëlle flüchten an an deem Setting kann ee sech dat och wierklech virstellen. Mee wéi een et och kennt, gëtt een hei guer näischt gewuer an et spillt een am Fong sech duerch d'Story. Sou gesinn ass bis dohin alles relativ d'selwecht wéi bei Little Nightmares. Mee hei hu se sech geduet, A komm, mir paken e puer creepy Déiere mat eran an da steisert sech den Horrorfaktor. An ech muss him Recht ginn, déi Déiereviewgen zwou een hei gesäit ginn deem Ganzen awer wierklech een anere Vibe. Allgemeng fannen ech, dass si et gutt hikruten op all Plaz eng beklemmend Stëmmung ze bréngen, ob et elo wéinst de creepy Déieren ass, Kanner déi aus Steen sinn oder fett nackeg Männer déi een aus dem Näischt einfach ugräifen. Och ReAnimal ass een zimmlech kuerzt Spill mat 5 bis 6 Stonne Spillzäit, mee et kann een och hei verschidde Collectibles fannen, Maske fir eis Characters, Plakater an nach e bësse méi. Vue dass een zwee Characters huet, kann een hei och am Coop-Modus spillen. Et klappt natierlech och alleng an den zweete Character ass ee Computer. Mir hunn et awer cool fonnt et kënnen zu zweet ze spillen, well Koop Spiller ginn et einfach ze wéineg, mee se kommen ëmmer méi. Déi klengt Spill hu sech awer Méi ginn, dass ee vill ka maachen, den Horror Effekt huet an natierlech muss een och hei Rätsele léise fir ze wësse wéi ee weider kënnt. Wat ech awer e bësse schued fonnt hunn ass just, dass ech mer méi vun de creepy Déiere gewënscht hätt, vue dass si domadden am meeschten. Spill beworben hunn, koume s'am Endeffekt awer net besonnesch vill vir, och wa se heiansdo aus dem Näischt komm sinn an ech e bëssen erschreckt sinn. Mee ech setze meng Hoffnung an de Season Pass, do kréie mir nach bis 27 dräi Kapitelen dobäi an hoffen, datt si do einfach volle Power ginn, fir e gudden Ofschloss vum Spill ze hunn. Do! Do ass et! Ee Spill, fir dat d'Leit bal de ganzen Dag op der Gamescom an der Schlaang stoungen. Ob dat et wuel wierklech derwäert war? Danilo, Come on! Fir de Lien, come on! Fair. An ob Resident Evil Requiem méi kann wéi dem Esther seng Fantasie ureegen, zielt der Iech elo. D'Waarden huet endlech een Enn! No qualvollen 3 Joer ass et souwäit, Resident Evil Requiem ass do! An ech hu mer et fir iech méi genau ënner d'Lupp geholl. Am néngten Deel ass da keen aneren wéi eise beléiften Leon S. Kennedy zréck, an hien ass net alleng, nee mir léieren een neie Personnage kennen an zwar d'Grace Ashcroft. Wat erwaart eis an dësem neien Resident Evil Spill? Dat wichtegst fir d'éischt, an dësem Deel fokusséiert sech Capcom op zwee Genren, an zwar Horror an Action. A fir iech schonn e klenge Spoiler ze ginn, dir gitt net enttäuscht. Dir start dann direkt mat der FBI-Agentin Grace, wat den Horrorpart iwwerhëlt. An éier de richtegen Horror fir hatt lassgeet, muss et den Alldagshorror erdroen. An zwar mat engem Chef, deen absolut net checkt, wéi onwuel seng Aarbechter sech fillen a se richteg zu onangeneemen Aarbechten drängt. An dësem Fall soll d'Grace mysteriös Doudesfäll inspizéiere goen, an ech menge mir versti jo all, dass hatt dodriwwer net esou amused ass, wëlle mer hoffen, datt hatt an enger gudder Gewerkschaft ass an den Idiot dru kritt. Bis dohinner hëlleft alles näischt an hatt huet kee Choix, ausser sech ëm déi Fäll ze këmmeren. An ech verspriechen Iech, et huet et a sech. Mat him spillt der dann an der First Person Perspective, wat iech den typeschen Horror-Feeling gëtt. Är bescht Kolleegen sinn zu engem är Täscheluucht an är Requiem. An dir frot iech lo bestëmmt, wat der Däiwel ass eng Requiem? Ech soen iech et, et ass eng Waff, déi der vum Lien ausgeléint kritt, an déi ass richteg big. Grace, Du muss ouni mech weider goen, mee domat s de dech verteidege kanns, sou, ginn ech der déi heite Waff. Wéi bei praktesch all Resident Evil ass och an dësem ären Inventar begrenzt. Dir musst iech gutt iwwerleeë wat der matschleeft oder wat der zum Beispill beim Save Point an der Këscht loosst. Ah, jo, verschidde Saachen ännere sech bei Resi ni an Do komme mer och schonn zum nächste Punkt, Är Ressourcen. Hei gëllt, all Kugel zielt an all Kraider, deen Dir fannt, ass kostbar, zumools am Ufank vum Spill. D'Grace huet nämlech net vill Ufanksproviant, also sidd Der gezwongen, vill ze schläichen, ofzewaarden an am schlëmmste Fall ëm Äert Liewen ze rennen. No a no fannt een natierlech nei Waffen a Material an et kann een déi üblech Saachen hierstellen an esouguer nach méi. Et gëtt nämlech ee ganz neit Element, infizéiert Blutt. Am Laf vum Spill kënnt dir dat fräischalten an domat och nei a ganz hëllefräich Items craften, wéi zum Beispill Hemolytic Injectors fir Stealth Kills a Molotov Cocktails. Des Weidere kënnt Dir och antique Coins sammelen, woumat der permanent Upgrades kënnt kafen, wéi eng méi grouss Posch oder méi Health. An ech soen Iech, eng méi grouss Posch ass wierklech Gold wäert. An dowéinst ginn ech Iech schonn dee klengen Tipp, Gitt an all Eck kucken, maacht all kleng Vase futti fir déi ze fannen. Dausendprozentegen Horror erwaart Iech, däischter an düster Ecken, gruseleg Geräischer, villfälteg Zombien a Gestalten, Dir kritt einfach de volle Programm! An ech hu méi wéi eng Kéier den Aasch aus der Box gefäert, ech soen Iech, ech hunn och heiansdo einfach nëmmen eng Stonn laang do gestanen an duerchgeotemt, éier ech weidergespillt hunn. An du war ech och mol frou, wann dann och de Liën komm ass an ech eng kleng Paus kritt hunn. An apropos Lien, deem säi Comeback huet denken ech net nëmme mech sprachlos gemaach. De Lien ass net nëmme richteg gutt gealtert, nee nee nee, en huet sech och vu senge leschte Primes de risque gutt eppes gegönnt, en neie Porsche Cayenne Turbo GT an eng Hamilton Auer, wat een Optrëtt! Genau wéi d'Grace huet och hie vun deene mysteriöse Mordfäll héieren a wëll sech déi Saach vum Noen ukucken. Huet hie schonn eng Ahnung, ween oder wat dohannert stécht? Wat huet et mat deem infizéierten Ärm op sech, dee mer am Trailer gesinn hunn? A ween ass dee mysteriösen Dokter Victor Gideon? Froen ëm Froen, déi ech iech net beäntwerte wäert, dat kënnt der selwer rausfannen. Ech schwätzen iech elo méi iwwert dem Liam säi Gameplay. Dat war dee perfekte Reim, fir elo weiderzemaachen. De Lian spillt sech dann och komplett aneschters wéi d'Grace. Hie gëtt an der Third Person Perspective gespillt, domat een déi wonnerschéi Muskele bewonnert. Wéi et zu den Affidelieren aus Kennedy gehéiert, huet hien natierlech alles, wat ee Veteranenhäerz begäert, déi verschiddenste Waffen, Handgranaten, Hiel-Items an eng Aaxt. Dir hutt richteg héieren, dem Liam säin neiste Schatz ass eng Aaxt, déi der dat ganzt Spill mat iech spillt. Dir kënnt mat där esou gutt wéi alles paréieren, a mat alles mengen ech alles, an dir kënnt awer och de Géigner den Doudesstouss domat verpassen, Desto méi dass e benotzt, desto méi notzt en natierlech of, mee dat ass guer net schlëmm, well Dir kënnt déi einfach erëm noschläifen an dat ouni ee Su auszeginn. Munitioun a Kraider fannt Der mam Liën am Iwwerfloss. Dat huet awer och ee gudde Grond, Beim Liën kritt Der ni vill Zäit duerchzeootmen, iwwerall laueren d'Géigner an och deen een oder anere Bossfight. Maacht Iech prett fir ganz vill ronderëm ze balleren, well dat lount sech. Fir all Géigner deen Der killt, sammelt Dir dann och Punkten. Souzesoen är Währung am Spill. Mat deenen kënnt dir dann och nei Waffe kafen, neien Equipment kafen oder och Waffen upgraden. Dat kenne mer jo och schonn aus Resident Evil 4, just dass eisen Händler leider net méi do ass. D'Spill huet een tëschent 10 a 15 Stonnen duerch a bitt duerch de ganze Playthrough gutt Ofwiesslung. Dësen Deel glänzt virun allem duerch déi reegelméisseg Switches Tëschent dem Grace an dem Liam. De Kontrast ass einfach mega gutt. Et huet een nämlech engersäits d'Grace, wat wierklech Angscht huet, wat net esou erfaren ass mat Kämpfen, mat Schéissen. An op der anerer Säit huet een einfach de fearless Liam, deen einfach alles platt mécht. Yo, hei ass äre Si, de Zombie, an haut weisen ech iech wéi ee richteg Schleiderschreck, well et hunn sech e puer Leit hei erageschlach an déi Waard ech just drop en Zombie ze gesinn. Allez kommt mat. Dat huet jo scho mol super funktionéiert. Sou, deen nächsten ass scho prett. Perry! Perry! Perry sot ech! Lee mer nach eng Schëpp drop an da weisen ech wéi et richteg geet.

Dësen Deel bréngt wierklech verschidde Resident Evil Spiller zesummen. Kéint ee soen, si hunn aus all Deel dat Bescht rausgeholl an zesumme kombinéiert. Net nëmme bréngen déi verschidde Settings al Erënnerungen héich, mee och d'Tasks déi ee maache muss an deen een oder anere Personnage a Géigner kënnt engem zimmlech kënneg vir. A mir als riesen Resident Evil Fan huet dat mega mega gutt gefall an et huet souguer zwee verschidden Endings! Ech weess ech hu ganz vill geschwat an dofir halen ech mech mat mengem Fazit e bësse méi kuerz. Äh, D'Spill ass menger Meenung no einfach nëmmen wow! Visuell ass et einfach nëmme wonnerschéin. D'Medie si hunn äh, ganz vill Léift zum Detail dra gestach, sief et mat der Grafik oder mat der Story. D'Story war wierklech ganz interessant an huet fir mech och Sënn gemeet par rapport zu deenen anere Spiller. Den Mix zwëschent deenen zwee Genres ass perfekt gelongen, esou den Horror mat der Action war mega mega nice an ech hunn och wierklech all Sekonn vun dem Spill inhaléiert. Also ech hu bestëmmt all Stëbskär mer 5 Minutten ugekuckt a wierklech genoss. Requiem ass definitiv e Spill wat a meng Top 3 vun 2026 kënnt an e must play fir all Gamer. Allgemeng déi ganz Franchise, se leeën mech sou un d'Häerz. An et gëtt fir mech näischt Negatives zum Spill ze soen, wierklech net, ausser jo dass et elo eriwwer ass. Mee si hu jo schonn nei DLCs ugekënnegt an ech si mega gespaant wéi et weider geet. Sou, an elo wou mer de ganzen Dag Moderatioun gehalen hunn an et schéin däischter a schummreg dobausse ginn ass, gëtt et Zäit fir Pokopia! Wann ech gleeft, looss mech dat net alleng spillen. Wann ech deen Dito sou gesinn, dann. Ech loossen dech net alleng. An deem Sënn, Ciao! Ah nee, ech sinn den Esther! Wann s du net do bass, dann hal op d'Storyen ze liken. Fir déi lescht Kéier, et ass net Little Ni-, nee verdammt! Ob Resident Evil Requiem och méi kann wéi dem Esther seng Fantasie ureegen, dat zielt der dir. Nee! Ohh, dat war gutt! D'Sonn kënnt.